Akpoxɔnu gã kple ɖagbetɔ enye eƒe nyateƒe la ta edze be míalé nyateƒe le ʋe me. Nɔvi lɔlɔwo medo gbe na ame sia ame va gbe ŋkeke ya va la dzi. Ŋkɔ nye nye ɖem ne nyame ye ne va mɔ dzi dzagba na subscribe ne subscribe vɔ la ke ma na ma video kple ame nɔvi. Ele veve ɖe. Akpe ɖaɖa ne yi na subscribers wo kple ame yiwo le video ma. Ame yiwo ƒete le comment ŋlɔ le nua te. Edzi dzɔm ŋtsɔ ale be me kpɔe be ɖeka wɔwɔ ye le veve ɖe na mi. Ɖeka wɔwɔ ye le veve ɖe na mi. Yeah. Mi di be mia kpɔ European Union etɔgbi.

Yesɔ no. Amɛwo wɔ yese no, yesɔ no eyi wo ŋkɔ yiwo sugbɔ wu la, mía tia ŋkɔ ɖeka. Ekema yi mía va vote nɛ la, amɛ yiwo sugbɔ wu mía tsɔ amɛ ma ƒe ŋkɔ. Kema mía kɔ da ɖe e platform e dzi. Emegbe mía va wɔ agbalɛ ɖe edzi, mía va na fiawo no kple amɛtsitsiwo no nya be sigbe United State of e eŋɛ land. Ahan. Ene wɛ, nyi ma ƒo nu didi o, nu sɔe yi me be ma gblɔ egbe ye nye be, Edzi dzɔm paa be mekpɔ miaƒe kɔmɛntiwoe, ale be medi be maƒo nu vi ɖe tso kɔmɛnti ɖekaɖeka ɖewo ŋu. Edze be meya nɔ wɔ sigbe me be agbe ŋu ke Telegram me ele. Àte ŋu aƒo nu ɖe edzi, ade nanewo gɔme na mí, ekema makɔ va da ɖe mɔ̃ dzi. Axa, mehiã kokoko be nàyɔ ŋkɔwòe o. Wò ya àte ŋu aƒo nu, ne yɔ ŋkɔwò ɖe eme tse la, anyo. hã. If you can do it, ne ate ŋu akɔ ŋgɔgbe agate ŋu akɔ woƒe social media platform handle ɖewo kɔ de eme kura tse la, anyo. Eƒetee ŋgɔgbedede dim mile le ŋe me. Eh, comment yiwo mekpɔ ya nye be eh, kuxi yiwo wɔe be Mete ŋu le tsitsi le ʋe me o. Yewo kuxi mawo me tso adzɔgee o. Kuxiawo tso mía ŋutɔŋutɔŋutɔ mía ŋɛawo gbɔ. Etso mía ameyibɔwo gbɔ. Yi nye mekpɔe be nyateƒe ne míbe míalé ŋku ɖe eŋu la, ahiã be nyateƒe nenɔ eme. Eya ta medze egɔme gbã be akpoxɔnu gã kple ɖagbitɔ ɖe, eyae nye nyateƒe. Nyateƒe kpa. Nyateƒe. Nyateƒe matomato ya ta mile fuɔ kpe. Nyateƒe eya hiã mi. Nye nɔ ne eh, ele kame kplim la akpɔe be menɔ status ɖewo ŋlɔ be don't give me love but give me trust. Efia be ame dzi xɔxɔse ele veve ɖe nam wu be nakɔ lɔlɔ nade lɔlɔ kɔ fiam. Lɔlɔ me sugbɔ nam o Mehiã be maxɔ dziwò se. Eya nye nuɔ. Eyae wɔe be mete ŋu le tsitsi le ʋe me o. Ahan, ta nyateƒeae le veve ɖe. Ne èxlẽ kɔmɛntiawo la, e, matsɔe be ɖewomahi ame aɖewo mese Englishgbe o. Kɔmɛntia akpa gãtɔ la, ele Englishgbe me. Mía tɔ yiwo le Togo me yiwo mate ŋu axlẽ Englishgbe o la, mava ka asi nu eve ɖe wo ŋu yiwo nye be Kuxi gbãtɔ yi nye me kpɔ yi wo ŋlɔ eya nye be, E, amedzrala yi wo le mía dɔme, nugblẽlawo yi wo le mía dɔme. Mi nya be wo le, ahan, mi nya be nugblẽlawo le mía dɔme. Ya enyo tse be no nɔ mía dɔme. Aƒe mia tsi me be, Ŋdɔ kple ɣleti woawoe zɔa aƒe agbea vivina, ezã kple ŋkeke eyae zɔa aƒe agbea vivina, veve kple dzidzɔ eyae zɔa aƒe agbea vivina, ta mi hiãwo, mi le wo dzɔ, mi le ŋte na woe. Eyi le veve ɖee nye be, Nyɔe nadu vɔ̃e dzi. Eya mi le didi le ʋe me. Mi nya be vɔ̃e le, vɔ vɔe ɖe mega du nyɔe dzi o. Mia tɔgbi yiwo le exɔ gawo me, ne mi le tsi ƒodi gbewo zã kɔ ɖe, mi bia adagbe na ʋe ɖukɔ, mi bia ŋgɔgbe dede na ʋe ɖukɔ. Nuyi di mi le le agbe ŋke ƒe ava la dzi yi me na ŋkɔ. Nusrɔ̃ƒe ya be agbe ŋukee ya nye be agbe ŋuke ame beble ɖe notasimia bleble notasimia bleble no na agbea ne vivi na mi. E me va kpɔ comment evelia ɖe yo nye be ale mia wo aƒe agbalẽwo no do Agbalẽwo le ŋɔŋlɔ, eye ŋɔŋlɔ le veve ɖe, eya tsimatɔe míade ɖe go. Ale míawɔ ade ɖe go, mikɔ miaƒe tamesusuwo kɔ va kɔmɛntia te. Eya manɔmee la, miate ŋu aƒo nu kplim le agbeŋke Telegram dzi. Agbeŋke ne yi ɖe Telegram me nu eve. Ɖeka enye nyewo audio yiwo mava ƒo nu ɖa ɖe edzi ko madzo. Nye me kpɔ le zã o, me le subscribers wo kpɔ ne do teƒe ɖe la kema ma dze nu ƒoƒo le edzi. Evelia ya nye be ate ŋu aƒo nu, ate ŋu aƒo ka nam, nye kple wo mía ƒo nu. Ahaa, eya nye agbe ŋke ƒe akpa ma. Ta nuyi mi le gbɔgblɔ le nye be comment yiwo me de woame eve kuxi kple veve yiwo le eme Ame yiwo medi be míakpɔ ŋgɔgbedede le agbea me o, yi nye mía ŋutɔ mía tɔwoe, kple agbalẽ ƒe ŋɔŋlɔ. Agbalẽ ƒe ŋɔŋlɔ ɖe, nu eve le eŋu. Stationary hiã mí, agbalẽŋlɔƒewo hiã mí. Ya me, mewu mí o, mewu mí le ŋe me o. Ao, agbalẽŋlɔƒewo ɖe, mewu mí le ŋe me o. Míedi be ŋe gbeɖe wòakeke ta ade xexeame ƒe akpa sia akpa. Meyie ɖe Google be mava yi translate nanewo kɔ de ŋegbe me, vɔ nye me kpɔ ŋegbe o. Me kɔ Aldo kɔ fia mi, Aldo le Google dzi me nye gbewo. Me di eŋegbe ne ma translate yi wo ya yi ɖe Google fifi la ne na va yi translate ne na kpɔ be ɖe a kpɔ eŋegbe le eme ɖaa. Ewɔ nam abe me kpɔ akangbe le eme ne nye me ka ha tso Ahan, keypad wɔe do. Míakpɔ ale míatsi le ƒea me ne míatse míakpɔ software mawo míakɔ nɔ dɔ wɔwɔ. Ate, ame ɖe ate ŋu avote fifia be yeaŋlɔ agbalẽ ɖewo na mí. Agbalẽ ŋɔŋlɔ, ele very easy fifia elaa, ebɔbɔ. Vɔ ne mí be míakpɔ ŋgɔgbee ɖeɖe ɖee hiã be mía, míakpɔ, míakɔ nanewo kɔ dɔ ɖo. Hafi míakpɔ ŋgɔgbedede na agbe ta nu eve ya me lé ŋku ɖe eŋu fifi la, comment yiwo pɛtɛ va, ame yiwo le akpe da, ame yiwo le dzidzɔ do ɖe nua ŋu, miawoe le dɔ dzi. Nu sue mebe maƒo nu ema, ame yiwo di míaƒe vɔ̃e ɖe, mía lé be na woe. Mía dometɔ yi medi vɔ̃e na wo o, mí ya lɔ̃ woe. Ahan, míatrɔ asi le nua ŋu, míaɖɔ nuawo ɖo kple susu be agbalẽwo ŋɔŋlɔ tse ɖe Woage ɖe to me. Hã. Ẽ, ame aɖewo biam se be, Aleke woa, yewoawɔ ne yewoanam kpekpeɖeŋu, yewoana gbeŋke ƒe kpeɖeŋu awo? Me ŋlɔ le kɔmɛnti ɖewo te be, Kpekpeɖeŋu miate ŋu ana ame koe nya be mikaka nyaa. Mikaka nyaa. Enya ƒe kaka ye le veve ɖe nam. Mikaka agbeŋke ƒe nyaa. Enya ɖe ne ɖe ʋe ne wòaɖe blu, wòaɖe xexeame ƒe akpa ɖe asi akpa be agbeŋke. Evitɔ ne ɖasi le ɖeviwo nu wa bia question. Edu fiawo no ɖasi le miawo nu ne mi bia question. No me ga kpɔ mi be ɖe mi nye vɔɛ viwo ao. Ahan. E me nɔ Facebook group ɖe ale be e tɔgbi caliwo nya yi wo ŋlɔ kɔ da ɖe. Be vivɔn wɔ ɖe yi vi se to we ɖe. Wa kpɔ nɔƒe na wo etɔ kɔ atɔlia. Ẽ, mexɔse be tɔkɔ atɔ̃lia ne míkɔ wòkɔ yi ɖe fi ma ɖe, ɖe míava yi dzra wò ɖo kple susu be ne gbɔva aƒe ɖe, ne nàkpɔ nɔƒea nyɔ, nyuie anɔ, ne nàkpɔ, ẽ, so that you fit in the society, nàte ŋu akpɔ doƒe nyuie anɔ le, le, ẽ, eve ƒomea me. Eya manɔme ɖe, ewɔ abe woatrɔ asi le tɔkɔ atrɔ, atɔ̃lia ŋu. Ele veviɖe ahan ne mikpɔ nuyiwo le dzɔdzɔ le miaƒe prison service-wo fifi la. Enye me be aƒe ŋutɔ nyiwo yiwo nye yovowoe ɖe, wolé woa dometɔ ɖewo kɔ va yi tu le yovowo ƒe gakpɔ me. Menye e, menye tutuviwo no, no lé ame va yi tu menye yi tomatoes case-o ao, menye sabala ƒe nyawoe o ao. Sika ƒe nyawoe, amegbetɔ ƒe nyawoe, wolé Aƒetɔnye ya va yi tu, vɔ ho yi ɖe fima ɖe, dziƒo ya ɔva yi nɔ. Prison le yovowo ɖe ɖe, enyo miaƒe, enyo wo ame yi vo le Ghana le yi le gbɔgbɔ, enyo wo ame yi vo le yi le Togo le gbɔgbɔ. Prison le fima, swimming pool, nuka ye o, training yi wo a na wo me nye nuvi ye o. Yi nye me kpɔe be, eh, tɔkɔ atɔlia ɖe ne wo a trɔ asi le ŋu, kple susu be ema mele gbɔgblɔ be eŋe kɔ nu ɖewo le ɖe, míade ɖewo kɔ ƒu gbe ne míadzra ɖewo ɖo. Vivɔ enyo wu ko tsitsi, ta ne míkpɔ vivɔ kura tse ɖe, magblɔ be míakɔe kɔ va da ɖe tɔkpatɔ lea kple susu be ne wòagblẽ agbe dome o ao. Teƒe ma nee wòanye teƒe yi míatrɔ asi le amegbetɔ ŋu. Fafa mae míle didi le ŋe me. Fafa ma ya míle didi le ƒe me. Nɔvi lɔlɔ̃ me ƒo nu didi me bia dagbe na ame sia ame. Bia dagbe na ŋunɔ. Bia dagbe na pastɔ. Bia dagbe na malam. Mía ƒete eve viwoe míenye. Dagbe ya me bia na eve dukɔ. Míanɔ kame nɔvi lɔlɔ̃ me.